Ule, thirtu leh ngaithatu te chi bai leh vek ule. Tunlai khawvel ram leh hmun hrang hrang ah African Swan Fever, vawkul hri avangin mi tam tak in harsatna an hmachhawn fo thin tih kan hre theuh awm e. He hri leng hi a khat tawk a, kan hmachhawn leh vawkvulhtu tam tak te pawhin a vawkvulh an hreh leh an hlauh pawh. Phah hial na chhan pakhat a ni te pawh kan ti thei hial awm e. Chutianga harsatna kan hmachhawn mek lai a, mahni hmasial tak mi thenkhat te siam chhuah, vawkphul hri ve na vaccine te hial pawh a lem te siam chhuah a nih thu te hriat a lo ni leh ta zel mai bawk si a. Vawkvulhtu te tan chuan a beidaw'n thlak duh hle in a rinawm a ni. Chutiang harsatna karah pawh engtin nge vawkvulhtu ten kan vawkvulh te kan venhim thei ang tih te chu he kan video tawi te ah hian a daw te te, step by step, a. rawn tar lan a ni dawn a, chumi vang chuan a tawp enga lo thlir ve leh hram hram turin leh khawngaih taka min lo like leh subscribe sak leh hram theuh turin kan an insawm hmasa leh duh bawk a ni. Awle a hmasa ber atan chuan chawpek dan kawnga fimkhur Tih a ni. Hri len laia kan fimkhur hmasak ber tur chu vawk chaw, ready made bag, pick fat ang chi pawn lam atanga kan lei leh kan lak reng reng chu vawk in hnaia lak luh loh tur a ni a. Vawk in atanga a hla thei ang berah dahin vawk chaw pawh hi a pekna bik tur bucket pai leh thianghlim hmanga a hran pah a suak chhuak in pek thin tur a ni. Hei hi hri leng virus lak atanga. Kan vawkte an himna tur atana thil pawimawh hmasa ber a ni tih kan lo hre dawn a nia. Awle, a pahnihna chu quarantine. Kan vawk zingah damlo hmel pu deuh kan hmuh chuan a ranglamin vawk in dangah lak chhuah a sawn chhuah hnuai thim tur a ni a, hei hian vawk dangah hri an inkai huai theihna chance a tang a tih ziah hmuh phah hmun a ni. A pathumna chu luhkhal lohna siam, restricted area, siam tur a ni. Vawkpul hri a len lai hrim hrim chuan tute pawh ni sela kan inleng leh lir thei pawh ni seng vawk in leh a chheh velah luhkhata tur a ni a. Hei hian hrileng pawnlam atanga kan vawk vulhte hnena inkai theihna lak ata kan venhim theihna tura tih a ni. Tin, vawk hrileng hi vawk chawbek atang te, lir thei ke, tyre tang te, tin kan thawmhnaw hak, kan sin leh fen atang te thleng pawh i kai chhawn. theih a nih tlat avangin kan fimkhur tlan a tha hle a ni. A palina inbualfai leh thawmhnaw inthlak vawk enkawltu chuan vawk in bul hnaia a kal dawn chuan a inbualfai thin tur a ni. Kan hak laite leh pawn lama kan chhuah a kan hak thawmhnaw te chu kan thlak ngei ngei thin tur a ni. A pangana tan chuan vawk in luhna bik thawmhnaw neih tur, vawk in luhna tur bika Dahran, thawmhnaw, kawr leh kekawr te chu hakthlak theih tur in set hnih tal neih tur neih thin tur a ni a, chung kan thawmhnaw te chu vawk in atanga kan luh chhuah reng reng in suk fai nghal a ni sa pho zel thin tur a ni. A parukna, daidanna siam sak, vawk in chhung leh vawk in bul hnai ah ran leh ui ar dang ten an hnaih lohna tur in, Daidanna, Video kan hmuh ang hian lenin emaw siam sak tur a ni a, a chhan chu ui te ar te an hmul leh an vun atang te pawh hian he vawk hri leng hi inkai darh theih a nih tlat thin vang a ni. A pasarihna tan chuan tih thianghlim a ni. Vawk inchhung leh a banga vawk ek leh berh leh rim chhia te chu sahbawntui nena uluk taka silfai fo thin tur a ni a. Chutianga kan silfai hma chuan a chhehvelah rannung dang, ui ar te an awm leh awm loh te pawh kan en chik tur a ni. An lo awm palh a nih chuan, Hmun hla taka hnawh bo thuai thin zel tur a ni a, tin inleng leh lirthei pawh engmah luh phal loh tur a ni. Pariatna vawk awmna hmun sawn chak tih a ni. A theih chuan vawk awmna hmun hi kan sil thianghlim tawhna lamah chuan sawn phei thei thuai ila, a tha ber a, a ber laia awmte pawh silfai theih nghal zel chu a tha hle bawk a ni. A theih hram chuan raincoat suit leh Rubber boot buna inthuam thin tur a ni a, hetianga uluk taka kan inthuam chhan chu vawk hri pawn lam atanga kai emaw a chhunga kan vawk vulh te ah pawh ni seng a hri kan put dar lohna tur a tan tih a ni a. Heng raincoat suit leh rubber boot ah te hian he vawk pul hri hi a bet rei thei lo va. Tichuan vawk in atanga kan chhuah rualin heng thawmhnaw te pawh hi fai takin kan suin kan inthlak leh thin tur a ni. Sawmna, Disinfection, nichina vawk in kan sil fai vek tawh an rawn ro chho zel tawh chuan damdawiah kahkual vek tur a ni a, lem a kan hmuh ang hian Disinfection damdawi kahna hmanrua te pawh kan hre theihin a rinawm a. Awle, sawm pakhatna chu double check uluk taka en nawn tih a ni. Awle, tunlaia damdawi tam ngial pawh a lem a tam tawh hle tih hriat a ni a, vaccine dik lo pui pui te pawh vawka chiu luh palh theih a nih avangin kan fim khur tlan a pawimawh hle a. Chumi avang chuan damdawi kan hmang dawn a nih pawhin uluk taka a hre chiangtute nen kan inbia pawh a, kan en nawn fo leh kan check nawn fo pawh a pawimawh hle dawn a ni. Awle, thlir tute kan hmuh ang khan. Kan rawn tau lan te hi a famkim tawk lo hle a, chutih rual erawh chuan thirtute zingah lo tangkai pui tawk pakhat tal an awm theih nan duhsakna kan inhlan mawlh mawlh bawk a ni. Inzavai chungah thinlung takin lawmthu kan sawi leh nghal bawk e.